Ayefo, yɛda Nyame ase sɛ ɛberɛ yi mu wɔasan agye akonwa na wɔatena ase rehwɛ ɛkwan so te sɛ yi. Dwumadie yi, yɛaka akyerɛ mo sɛ ɛyɛ dwumadie a ɛfa ɛkwan ho nsɛm nyinaa ho, akɔneaba die nsɛm a ɛfa yɛn ho wɔ sɛ wote kaa mu, sɛ wonam kwan ho. Dwumadie yi yɛ dwumadie a ɛreba abɛkyerɛkyerɛ yɛn kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛtumi akɔ yɛn nnwuma so ne yɛapue akɔ abɔnten ne yɛasan aba fie asomdwoeɛ mu. Ɛno nti dwumadie no, yɛaka akyerɛ wo sɛ yɛbɛkɔ baabi bebree Obi a ɔdi dwuma ma ɛkwan so dwumadie tumi kɔ so kamakama no, yɛmfa nsuma a, yɛbɛkɔ ne hɔ na yɛne no aba abɛdi nkɔmmɔ. Ɛnnɛ nso, Awurade adom, yɛanya akwanya akɔ akɔpue panin kɛseɛ bi nkyɛn. Na ɔsaa panin no, ɔdi dwuma ma ɛkwan so dwumadie tumi kɔ so kamakamakama. Mɛkɔ ne nkyɛn na me ne no adi nkɔmmɔ. Panin, ɛɛ, me mmoa, tena ase, ɛba ɛkwan so dwumadie so. Mɛgye wo so, yɛn papa, na wo ho te sɛn? Nyame adom.
Ɛyɛ yarekyɛ ho akyɛ, yɛte wo nka nso akyɛ. Ɛyɛ nokorɛ sɛ mpanin yi aka ato anom sɛ sɛ ɛwɔ mfuo dɔɔso a woyɛ ne nyinaa. Ɛyɛ nokorɛ ɛɛ ɛnwom a da ɛsɛ ne wura no ayefoɔ mepɛ sɛ me ara me ɛɛ me hɔhoɔ yi a wɔabɛsra me yi no ɛbɔ wɔn ani din ɛne ne dwumadi a wɔdi ɛwɔ kwan so ɛde kyerɛ yɛn. Meda ase.
Me din de Richard Kakari na edin a yɛtaa ɛbɔ yɛ Keke. Keke yɛ CEO ma Olibest Road Safety Organisation adwumakuo a ɛnhyɛ aban aseɛ. Na berɛ kakra ni na me ne National Road Safety na ɛka bom yɛ adwuma a Nyame adaworoma. Wɔn ama me tumi sɛ me ankasa nso mɛtumi a operate ɛyɛ engine o, ɛyɛ road safety. Nti mprempren ara yi deɛ ɛɛm ɛyɛ international engine o a ɛnni Ghana nko ara, wokɔ ewiase afanan bebree a Ɛyɛ only best yɛn nso yɛwɔ hɔ bi. Me nua meda ase papa wɛfoɔ gye berɛ na frɛ wo nua na wo nua nso frɛ ne nua na wɔn mɛtie na yɛ mɛsua adeɛ ɛwɔ kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛtumi a yɛ akɔ neaba bɛtumi aboa ama yɛ akɔ ne yɛ asan aba only best foɔ ɛbɛba abɛkyerɛkyerɛ a ɛyɛ ɔpanin kwantrɛfoɔ a

Yɛtaa te bebree, menim adeɛ no sɛdeɛ ɛsi teɛ, ebi koraa nim sɛ recent bi a wɔn soa nneɛma kɔ akyima, road safety panin a yɛde adeɛ. Yoo, yɛka sɛ road safety a, sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛnim no, road safety yɛ adwumakuo a wɔn hwɛ bɔ kwan so kosɛkosɛ ho ban, nti sɛ yɛka sɛ road safety no a, ɛyɛ me ne wo y'asɛdeɛ. Yɛka sɛ road safety a, ɛgyina hɔ ma atrapɔeɛ nnan, four Y's, okay?
Nti road safety no na ɛdi kan yɛ education. Deɛ ɛtɔ soɔ yɛ enforcement, sɛ yɛbɛma police nso so aba mu. Na deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa nso yɛ engineering, kwan no a yɛyɛ no. na yɛtwa toɔ abɛyɛ emergency biribi si a wobɛfrɛ fire service, ambulance service na wɔakɔ. Ɛnti no sɛ yɛhwɛ road safety a yɛn dwumadie paa no ɛne sɛ nneɛma a ɛrekɔ so wɔ yɛn akwan soɔ no yɛbɛbɔ ho ban na yɛakasa afa ho na afei nso yɛakɔ schools ɛne lorry stations mmeaeɛ mmeaeɛ baabi a wobɛhyia nipa biara sɛdeɛ bible aka sɛ baabi a baanu anaa baasa behyia na ɔka ho no, baabi a nnipa hyia biara no, ɛsɛ sɛ Researchfo yɛ kɔ na yɛkɔ kyerɛkyerɛ. Enti yɛn dwumadie paa no, ɛno no. Mu ɔpanyin bi ka sɛ, Ɛɛ, na woka sɛ ɛyɛ four E's, na E no nyinaa no, ɛɛ, wɔkyerɛ mu sɛ yɛbɛkɔ stations, yɛbɛkɔ ha, yɛbɛkɔ ha. Yɛwɔ nnipa titiriw bi a wɔwɔ Ghana ha a ɛho hia sɛ wɔsua anaa wɔnya nimdeɛ wɔ research ho. Yɛwɔ specific people, nkurɔfoɔ bi a yɛayi wɔn asi hɔ, anaasɛ yɛn nyinaa? Medase.
Sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛnim no, safety deɛ, yɛka safety a, nka ɛyɛ berɛ a yɛawo wɔ no koraa na worenyini no, na nka yɛde ɛtetew ɛreka ho. Ɛno na ɛboa. Ɛno nti, yɛnni sɛ nnipakuo wei mo na yɛrekɔkyerɛkyerɛ wɔn mo. Daabi. Ɛyɛ obiara asɛdeɛ. Enti wɔse ɛyɛ shared collective responsibility. Ɛyɛ me ne wo, yɛn nyinaa y'asɛdeɛ sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi aboa. ama y'akɔneabadie, yɛn safety akyiri aden, ayɛ bɔkɔɔ ama yɛn. Na menya akwanya ne nkurɔfoɔ bi di nkɔmmɔ wɔ bammɔ nsɛm a ɛfa kwan ho. Wɔn asɛm a wɔka kyerɛɛ me sɛ, me me deɛ menyɛ driver, me menyɛ driver nti no eh, road safety ho nhia me. Na wɔ eh, road safety committee kuo bi eh, redi dwuma wɔ baabi na meto nsa afrɛ nkurɔfoɔ sɛ wɔn nkɔmmɔ wɔn nkɔtie me. Deɛ wɔn ka kyerɛ me sɛ deɛ me deɛ me nyɛ driver ɛho nhia me pɛ sɛ wo wo ma yɛ nkyerɛmu kakra ma mahwɛfoɔ nso tie road safety no ɛfa drivers nko ara ho. Meda ase ɛyɛ adeɛ a kwasi ɛyɛ very important ɛhia papapapapa yɛ ka sɛ road safety a sɛdeɛ me dii kan kyerɛ yɛn no obiara ɛyɛ ɛka ho ɛna ɛma road safety no ɛyɛ adwuma yɛn hyɛ aseɛ mfiri ha sɛ yi. Yɛfrɛ obi sɛ pɛdestal. Hwan ne pɛdestal? Drivani a ɔte stia akyi. Ɔfiri kaa no mu si fam a, wabɛyɛ pɛdestal. Deɛ ɔno nso ne obi a ɔnam kwan ho.
Obi a ɔnam kwan ho, ɔretwa kwan mu, ɔte kwan ho. Yes, saa foɔ no nyinaa.
Enti sɛ yɛka saa foɔ no a, ɛnyɛ nnipa nko ara, mmoa koraa yɛ dɛn? Ɛka ho bi. Enti sɛ anka yɛretu fo na sɛ anka mmoa kɔ a, yebetumi afrɛ wɔn sɛ wɔmmetie bi na ɛbɛyɛ yiye a, anka ɛsɛ sɛ wɔn kɔ. Yɛfrɛ wɔn. Ɛno nti no, yɛka sɛ road safety a, ɛnyɛ obi a ɔka kaa nko ara na yɛkɔfa no. Sɛ yɛhwɛ a, ɛnnɛyi nnipa bebree, wohwɛ research a Olivesfoɔ yɛeɛ bɛyɛ sɛ twenty sixteen besi this year January a, Nnipa dodoɔ a kaa bɔ wɔn no yɛ wɔn a wɔnam kwan ho a wɔnnim baabi a ɛsɛ sɛ wɔfa, wɔn a wɔretwa kwan mu a wɔnnim baabi a ɛsɛ sɛ wɔtwa kwan mu. Enti sɛ worekɔka kyerɛ saa nnipa wei sɛ wɔmmra na wɔmmɛtie bi na wo sɛ wɔnyɛ drivani a, ɛyɛ mfomsoɔ kɛseɛ. Panyin wɔ kaa sɛ, Mema me nya m'adɔto but ma me mmusa wo, wo se kaa bɔ nnipa wɔ berɛ a nnipa a wɔnam kwan so wɔnnim baabi a ɛsɛ sɛ wɔfa? Mepɛ sɛ mebisa sɛ, kwan ho nante no ɛwɔ sɛ yɛsua? Ɛwɔ te obi wɔ hɔ a wasi wɔ wow adeɛ bi wɔ hɔ a yɛsua wɔ kwan ho nante no pɛ sɛ wokyerɛ ma rɛfo. Medanse ɔhu sɛ ɛno nti no ɛyɛ Olubɛs fo. Yɛahu sɛ ɛberɛ bi a atwa mu no yɛansua ɛno na ɛha yɛn nti sɛsɛi yɛwɔ ɛɛm department department na baako. Wɔn deɛ wɔn adwuma a wɔyɛ ara ne sɛ schools nko ara na wɔkɔ kɔfa mmɔfra no kyerɛ wɔn a hotɔ kasa mu yɛfrɛ no sɛ cash them young. Te sɛ yɛrefa wɔn nkwadaa berɛ no mu ama wɔn asua nti wɔn bɛnyini no na afei wɔn ahunu. Woahu sɛ wonam kaa kwan ho na sɛ wonhyia kaa a ɛreba a ɛyɛ mfomsoɔ. Ɛnsɛ sɛ, oh, saa. Ɛkyerɛ sɛ awerɛfoɔ, ɛnsɛ sɛ wonante hyia kaa a worekɔ wɔn anim a, ɛnsɛ sɛ kaa no wohyia no, ɛnyɛ? Ɛsɛ sɛ kaa wohyia kaa no. Wohyia kaa no. Enti, sɛ wopɛ sɛ wohyia kaa no deɛ a, na ne sɛ wofa wo nsa bonkum so. Okay. Enti kaa no a ɛreba no, worehyia no. Na mmom sɛ wofa wo nsa nifa so deɛ a, na ne sɛ kaa firi w'akyi reba no, ɛna ɛhwɛ woɔ. Na yɛmfa no sɛ merekɔ, kaa firi m'akyi reba. Car no tae atu, apae, biribi asi a merebehu no? Dabi, minhu. Enti deɛ mehu ara ne sɛ car no ayɛ dɛn? Abɛbɔ me. Na mmom sɛ merehyia car no deɛ a, na sɛ car no di ɔho fault bi a, mɛhu ama mayɛ dɛn? Madwane.
Ɛno nti sɛ wosan hwɛ a, nnipa bebree wɔne akwadaa nam car kwan ho na wɔasɔ abɔfra no nsa, ɔde ne nsa nifa na wɔrekɔ a, Wobɛhu sɛ akwadaa no mmom na ɔrefeesi kaa no. Panin, Mesrɛ wo, aha nhia me, m'ahwɛfoɔ pɛ. Because mahu sɛ nkurɔfoɔ ayɛ sɛ adeɛ hia me. Ɛkwan a yɛfa so a yɛde akwadaa nante, paatɔ to bo ase na kyerɛ m'ahwɛfoɔ ɛfiri sɛ deɛ woka no hia papa. Yɛde yɛn mma rekɔ sukuu, nkwadaa nketewa a wɔnam ɛɛ, mahu sɛ woka asɛm bi sɛ wo nsa nifa wo nsa bɛku. Mesrɛ wo, nya berɛ na kyerɛ yɛn mu kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛtumi de yɛn mma anante. Mahu sɛ woaka mpanimfoɔ deɛ, sɛ mpanimfoɔ deɛ no wɔn rekɔ a, Ɛnsɛ sɛ wode w'anim kyerɛ ka a, ɛnsɛ sɛ wode w'akyi kyerɛ ka a. Yɛ hu. Na nkwadaa no deɛ, yɛ adeɛ a ɛho hia me. Nti to wo bo ase na kyerɛkyerɛ yɛn kwan a yɛbɛtumi, awɛfoɔ bɛtumi awɛ na wɔde wɔn mma akuta wɔ sɛdeɛ wobɛkyerɛ yɛn. Mpakyɛw to bo ase na kyerɛ yɛn. Meda ase. Menim sɛ ɛberɛ sɛ mu no, Mobeyi mfonini no ama ahwɛfoɔ ahwɛ. Na deɛ mepɛ sɛ mekyerɛ ma no kɔsi nyinaa ne sɛ, sɛ wode abɔfra nam kaa kwan ho a, ɛdi nkan, mmɔfra yɛ nnipa bi a adeɛ bi a wɔbɛhunu biara no, wɔpɛ sɛ wɔde wɔn nsa yɛ dɛn? Ka. Anaasɛ wɔpɛ sɛ wɔhwɛ ade korɔ. Na mmom sɛ wo panin no wonam kaa kwan ho na wohu sɛ kaa reba no, wofeesi kaa no, wohyia kaa no a, Sɛ abofra no wɔ wo nsa nifa so a, ɛyɛ mfomsoɔ. Ɛsɛ sɛ abofra no bɛdi wo nsa bonkum so. Enti sɛ abofra no bɛdi wo nsa bonkum so deɛ a, na wohyia kar no a, na gye sɛ wonam kwan tenenee no so pɛpɛɛpɛ. Adɛn nti na ɛsɛ sɛ ɔyɛ saa? Sɛ kar no reba na ɛnkɔ yie a, wotumi pem akwadaa no to baabi koraa ansa na woaka ne mu koraa no, wadwane. Na mmom sɛ akwadaa no wɔ wo nsa nifa deɛ a, kaa no reba a, akwadaa no koraa tumi tene ne nsa so a ɔde refa kaa no ho ahwɛ. Ei, ɛno nso koraa bɛtumi de owuo ne Biribiara aserɛ bɛtumi ayɛ dɛn? asi. Ɛno nti na yɛse wode akwadaa no nam kwan ho na sɛ wo, wonam wo nsa bonkum no so a, ɛnsɛ sɛ akwadaa no kuta nifa, ɛsɛ sɛ akwadaa no bɛkura bonkum. Na mmom sɛ wode w'akyi na ama kaa no, na sɛ akwadaa no san ba bɛkura bonkum deɛ, ɛnneɛ na asɛe koraa. Okay. Yɛn nhwehwɛmu a yɛayɛ no, yɛahu sɛ mpɛn bebree no car tumi bɔ saafoɔ no, car tumi bɔ wɔn. Na problem ne sɛ Ghana ha no, yɛnni data base a police tumi de check ma yɛhu sɛ ebia the cause of accident yɛ wei, yɛ wei na ɛde ba. But yɛn NGO yi deɛ, yɛn yɛto yɛn ho asiw a yɛwɔ saa nneɛma no nyinaa a yɛde hwɛ. Ɛno nti na ɛma yɛhunu sɛ kwan sei na kar fa so bɔ nnipa. Enti yɛn nsa nhwɛ yi, woretwa kwan mu a, ɛsɛ sɛ wohu sɛ asodie foforɔ bi abɛda wo so. Ɛberɛ a wonam firi fie reba no nyinaa no yɛ asodie. Baako bɛduru kwan ho na wopɛ sɛ wotwa mu a, ɛyɛ asodie foforɔ a aba abɛtɔ wo soɔ. Enti deɛ ɛsɛ sɛ woyɛ ne sɛ, gyina hɔ, twɛn. Hwɛ, ɔyɛfoɔ, ɛɛ, mepɛ sɛ wobɔ mmɔden na wodi akyi. Yɛahyɛ aseɛ afi baabi bebree, kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛtumi anante kwan ho, kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛtumi de yɛn mma, ɛɛ, yɛde yɛn mma atorɔ so, ɛɛ, anante wo kwan ho. Seesei no, Holy Best panin reyɛ Owura Gege rekyerɛkyerɛ yɛn kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛtumi atwa akwan mu, na ɛyɛ me anigye papaapa, Ɛnyɛ kyɛ sɛ yɛtwe yɛadwene gyina pɔkyee no a edi kan no sɛ hwan na ne ho hia ma Rosetti na kyerɛ sɛ deɛ wokan kyerɛ sɛ ɛfiri yɛn mma so bɛpem obiara so no, wo ho hia sɛ Rosetti nkyerɛkyerɛ sei no wotumi di adwa na wotra ase hwɛ ɛkwan so te sɛn deɛ yɛreba abɛyɛ wɔ wobɛka seesei a megye di sɛ ɛbɛboa yɛn papaapa na woka sɛ yɛfiri yɛn fie ba a yɛde asodie na ɛba Na yebeduu Vip Korsina, anaa baabi a yɛrebetwa ɔkwan mu a, asodie kɛse, ɛhɔ na wodui ɛ. Toa so fa ma yɛn, me nua. Meda ase. Sɛdeɛ medii kan kaeɛ no, yɛwɔ about four or five major crossing points bi, na baako yɛ pedestrian crossing a nnipa dodoɔ no ara ka sɛ zebra crossing. Zebra no deɛ, ɛyɛ aboa a wɔfrɛ no zebra wɔ wuram, ɛnna wɔde Ne ho nsensaneeɛ no yɛɛ kwan no baabi a nnipa fa twa mu no. Zebra crossing yɛ aboa no a yɛfrɛ no zebra no. Saa na ɛteɛ. Ne ho nsensaneeɛ no na yɛde yɛ twa. Na adɛn na yɛde saa adeɛ no too mmoa no? Ne nyinaa ne sɛ yɛ wɔhwɛ mmoa no a ɛwɔ wuram no a, ɔyɛ aboa bi a ɔnam a ɔntu mmirika pii ɛna ɔnante bɔkɔɔ so, nti abere biara no ɔyɛ adantamu, ɔma ne ho yɛ ha. Nti kwan no woretwa mu a Baabi a yɛapenti saa adeɛ no a ɛyɛ yellow brack anaasɛ white and black no mu no, ɛhɔ na ɛsɛ sɛ wokɔgyina. Sɛ bi wɔ hɔ deɛ a, wogyina hɔnom a, hwɛ bonkum, hwɛ nifa, san hwɛ bonkum bio. Deɛ nti a wobɛhwɛ bonkum mmienu no ne sɛ, Midii kan kyerɛɛ baabi a wonam kwan ho a ɛsɛ sɛ wofa. Ka, yɛn ha no nso no, kane ne ɛwɔ anifere anifa, but seesei yɛkɔ abenkum abenkum. Ɛno nti sɛ kaa no reba a, wo nsa benkum so na kaa no befiri. Enti bere a wohwɛɛ benkum na wobɛhwɛɛ nifa no, ebia na kaa no abɛto wo. Enti wosan hwɛ benkum bio na kaa bi ama ayɛ a, afei na na woretwa kwan no mu. Afei na na woretwa kwan no mu. Enti hɔ yɛ baako. Ɛna yɛfrɛ baabi nso Pelican Crossing. Ɛhɔnom nso no, wobɛdu baabi a traffic light wɔ. Mepɛ sɛ yɛkɔ yɛn akyi kakra. Zebra crossing no, awɛfoɔ, wɔada wo ma. Zebra crossing na wɔkyerɛ mu. Yɛse aboa no a yɛfrɛ no zebra no, wɔwɔ su mmienu. Ne su no, wɔn a wɔtu ammirika gidigidigidi na wɔnsan nnante bɔkɔɔ. Enti saa. Su no ayɛ mmiɛnsa. Su no ayɛ mmiɛnsa. Wɔntu ammirika gidigidi. Ne nanteɛ no ayɛ sɛ wɔtu ammirika kakra, ɛnna sɛ wɔbrɛ ne ho ase kakra, wɔnante bɔkɔɔ. Enti saa zebra crossing no deɛ Olympias foɔ kyerɛkyerɛ yɛ seesei ara ne sɛ wɔn se yɛduru hɔ a, ɛnyɛ hɔ na yɛrekɔ tie fun. Yɛ, ɛhɔ yɛ, ɛyɛ business ɛɛ line. Te sɛ yɛnnyina hɔ nni nkɔmmɔ. Yɛnni hɔ nni nkɔmmɔ nti yɛ hɔ deɛ woduru hɔ ara nanteɛ no ɛnna ɛwɔ sɛ wo maa ho yɛ ha na wode korɔ so na wotwam, wohwɛ bonkum, wo se yɛhwɛ bonkum, ne awerɛ nifa ne aseɛ wɔ wɔn kum ansa na yɛate asi mu sɛdeɛ wɔkyekyere zebra crossing mu ama yɛahunu sɛ saa crossing no mu no ɛnyɛ adeɛ a ɛɛ yɛnante bɔkɔɔ ɛna yɛntu ammirika nso bebree enti ɛhɔ yɛnante ntɛmntɛm ɛnte sɛ nante a wofiri wo fie reba ɛna ɛnte sɛ deɛ worekɔtu hundred metres nso wɔ stadium megye di sɛ saa na wopɛ sɛ wokyerɛ na mmom ɛhɔ yɛnante ntɛmntɛm sɛdeɛ a wobɛtumi atwa mu ntɛm ɛna wokɔkaa crossing bi na ɔseɛ ne sɛn? Eh ɛno yɛ pelican crossing. Very good ɛno no yɛde adeɛ eh eh sign no sɛn na ɛsi te eh wo me hu sɛ wo kyerɛ mu bɛyɛ mmienu sɛ yɛwɔ crossing no fitaa kɛseɛ baako di kan deɛ ɛtɔ so eh ansa na wakɔ to zebra crossing no ankasa na deɛ ɛdi kan no ɛkyerɛ deɛn ɛna deɛ ɛtɔ so no nso no ɛno nso kyerɛ deɛn ɛdeɛn na driver nyɛ ɛdeɛn na me pedestrian obi a yɛne yɛnam kwan no deɛn na yɛyɛ. Meda ase.
Sɛdeɛ yɛadi kan akyerɛkyerɛ ɛyɛ Pedestrian Crossing anaasɛ dodoɔ no ara ka no Zebra Crossing a yɛawie no. Deɛ mereka yi yɛ lines no yɛ nteatea mmiɛnsa. Na saa mmiɛnsa no, deɛ ɛdi kan no, car no, wohu sɛ ɛyɛ red, yellow, green. Nti sɛ woreba na sɛ ɛsɔ yellow no a, Ɛkyerɛ wo sɛ. Ade wo nka traffic light ho asɛm. Aha, hwɛ yie. Ah, okay.
Nti ma me nhu, ma, ma, ma me nkyerɛ traffic no koraa nwie ansa na wei na meka no yɛate ase. Yɛaba so. Wohu sɛ yɛwɔ ɛsu bi a anaasɛ yɛka asɛm bi sɛ, when you see a traffic light, there is something you should know, red means stop, Stop. yellow means get Get ready, ready. green means go. Go. Ɛyɛ wrong. Mhm. Na ahyɛaseɛ no, yɛansua no nti no, na yɛde yɛɛ nnwom no, ɛreha yɛn. Ei, mebakyɛw, Eh Marefoɔ nnɛ deɛ eh yɛresua nneɛma firi Holy Best foɔ eh saa adeɛ a yɛakyɛ na meyɛ akwadaa wɔ class one ɛyɛ nnwom a yɛato ato ato nanso seesei eh wo se ɛyɛ wrong to bo ase na ɛkyerɛkyerɛ yɛn mu paa sɛ saa red me stop yellow me get ready green me go go go go mu Ose ɛnyɛ ɛ ɛyɛ wrong akyerɛ yi mummy na meda ase. Ose green means go hen the road is clear. Ok nti green ne sɔ. Ne curve a ɛyɛ hɔ yɛ wɔ. Ooh papa paa afei na mate aseɛ green no bɛtumi asɔ but wontumi nkɔ gye sɛ wohwɛ. Wohunu sɛ program no yɛ ɛnnɛ yɛ kasa afa pedestrian another time a yɛbɛkasa afa car no ankasa ho no ɛbɛma ma bue nneɛma bi ani so ama woahunu sɛn nti a Traffic light no ɛyɛ adwuma na nsu bɛduru hɔnom no na congested nti na hɔnom akye. Ɛno no ne deɛ meka yi. Ɛno nti no wo pedestrian no ɔse go when the road is clear. Ɛnti sɛ woduru hɔnom na red asɔ, wanya aboterɛ gyina, abɛsɔ yellow, wanya aboterɛ gyina, ɛsɔɔ green na ate si mu a, asɛm no nni ano. Road no yɛ clear, ɛnsɛ sɛ wo si. Sɛ ɛyɛ clear a, ɛnsɛ sɛ wokɔ. Na yɛnhwɛ, ɛyɛ saa. ɛɛ pedicle crossing no ho. Wobɛhu sɛ yɛayɛ robot ho red, ɛsɔ na wagyina attention sɛdeɛ yɛn nyinaa nim sɛ obi gyina attention a ɛsi teɛ no ho. Enti sɛ wohu sɛ green abɛsɔ a na nipa no atu ne nan ɛkyerɛ wo sɛ ɛwɔ robot no a ɛda kanea no anim na green sɔ a akyerɛ wo sɛ kɔ. Na ɔsɔɔ yi a wɔse kɔ no ɛsɛ sɛ wohwɛ sɛ car biara mmae ansa na wayɛ dɛn akɔ. Na mmom sɛ ɔka sɛ, 'Oh, asɔre nko ara deɛ mɛkɔ, ɛyɛ sɛ kar no gyina. Sɛ wantumi annyina a, ɔde bɛbɔ wo. Aah, na kyerɛ sɛ saa adwene a sɔ na megyina mu ne saa nneɛma no nyinaa no, ɛnyɛ saa na ɛteɛ koraa. Ɛsɛ na afei nkurɔfoɔ de ayɛ agorɔ. Ɔse, Oh, na green ara sɔ, ɛrebɔ me a. Traffic light, ɛsɔɔ green ara nti wei deɛ dɛm. Ebi wɔ hɔ nso sɛ ɔse oo Persian crossing mu no wɔde kɔɔ me me gyam baabi a car bɛbɔ obiara no mpanyinfoɔ se baabi a bɛkɔtɔ obiara yɛ nkɔ yie ɛno nti no sɛ insurance nti a yɛhwehwɛ mu na sɛ sɛ wogye bɛmu a yɛde bɛma wo na mmom w'ankasa no wo safety w'ahobanbɔ no hia ɛno nti na yɛkyerɛ sɛ sɛ green no sɔ a ɛnyɛ sɛ sɔɔ yɛ a na wokɔ hwɛ ansa na wayɛ dɛn wakɔ ɛnti saa line no a meka no na abɛfa mu na wakɔ. Ansa na baabi a wobehu sɛ footbridge wɔ biara no, footbridge, ɛyɛ bridge a ɛyɛ overhead a nnipa fa so, wɔde afa soro no, ɛsɛ sɛ obiara, baabi a ebi wɔ biara no, wonante koduru hɔ na wɔatwam. To bo ase, Agya. Ɛɛ, ɛnnɛ yɛresua adeɛ, m'awɛfoɔ. Ɛɛ, kwan so te sɛ, maka akyerɛ wo sɛ ɛfa obiara ho. Ɛfa wo ho, ɛfa me ho, ɛfa akwadaa ho, ɛfa panin ho. Yɛfiri, yɛresua adeɛ ara kɔ akyiri ara kɔduru sɛ, yɛɛ, footbridge, Wo se foot bleed ah ɛno deɛ ɔpanin deɛ wo ka ɛm sɛ bi wɔ hɔ ɛno deɛ nkura akɛseɛ mu na ɛtaa wɔ nanso me gyidi sɛ nnɛ nnidie no dɔɔso no ɛɛ bi a wo bɛ Kumasi a wo bɛba abɛto saa foot bleed no bi ɛɛ biribi te sɛ Kumasi wo kɔ Kumasi a Turk hɔ saa adeɛ no bi wɔ hɔ ɛɛ nkran ne ade no nyinaa a wɔn hwɛ yɛ no bi wɔ hɔ ɛti wo se saa foot bleed no ɛho nhia sɛ ɛɛ yɛ nante so anaa yɛyɛ ne dɛn paso bue mu kakra ma yɛn. Wohu sɛ ɛyɛ sika ɛna yɛasɛe no ɛna yɛde ayɛ saa adeɛ no Ɛno nti no, baabi a wobɛhunu sɛ ebi wɔ biara no, ɛsɛ sɛ wotumi hwɛ sɛ sika no a yɛasɛe de ayɛ saa adeɛ no nyɛ waste. Ɛso bɛba mfasoɔ. Ɛbɛba mfasoɔ ama wo na aba ama me. Enti ɛsɛ sɛ menante kɔduru hɔnom na mayɛ dɛn? Matwam. Enti yɛka crossing point no a, ɛno ka ho bi. Okay. Ansa na wowie a, yɛwɔ underpass. Ɛno no deɛ, ɛnkena koraa no, mennye nni sɛ ebia ebi wɔ hɔ a yɛhyɛ da hunu. Kumasi ha. So fo lie kwan na ɔmo yɛ yɛ no ebi wɔ hɔ na ɔmo nnya nwie. Hwɛ me nua wonim underpass no a woka ho asɛm no ɛɛ ma menye nkratoɔ na memmra yɛba a wobɛto wobo ase ɛɛ saa over over fry anaasɛ atwedeɛ a yɛfaa so no no manhyɛ da ante aseɛ yie papa yɛba a wobɛfiri hɔ na wode aba rɛfɔn twɛn sɛsi a yɛkɔgye yɛn nkratoɔ no yɛaba sɛsi a.

Yehowarefoɔ yɛda mo ase sɛ mo agye berɛ na moate ase ahwɛ yɛn yɛakɔgye yɛn nkratoɔ aba. Yɛn kɔm na Owura KK rekyerɛkyerɛ nneɛma bi mu afa atwedeɛ no a yɛayɛ na yɛfa so a ɛyɛ aborosae atwedeɛ. Aborosae atwedeɛ no yɛse no nso yɛ pedestrians route no bi a Yɛbɛma yɛn wura KK akyekyere mu pɛɛ deɛ ɛno nkura kɛseɛ mu na ɛtaa wɔ, nanso no nkura kɛseɛ mu sɛbe yɛn nyinaa yɛnka baabi a yɛwɔ yi, yɛbɛba nkura kɛseɛ mu na yɛaba abɛhwɛ saa deɛ no ɛwɔ sɛ yɛba a wɔyi so. KK mfasoɔ bɛn na ɛwɔ saa interchange a yɛfa soɔ no so? Meda ase.
Sɛdeɛ medi kan kaeɛ no, mese yɛwɔ four or five crossing points. Okay. Na me nkasae mu no, mekyerɛɛ mu sɛ baabi a ebi wɔ biara no, ɛsɛ sɛ wotumi yɛ dɛn? Bewie su.
Good.
Ɛsɛ sɛ wowie su. Sɛ wokɔ amannɔne no mu a, wɔn deɛ, baabi a ɛwɔ no, yɛtwerɛ bɔ hɔnom sɛ, sɛ woamfa so na wutwa kwan no mu a, Mmara sei na wobɛto. Na me abɔ wo ka.
Na me abɔ wo ka. But esiane sɛ hɔ no deɛ wɔma provide cameras ne ade nti no, obiara suro sɛ ɔbɛkɔ akɔfa baabi foforɔ. Keke wɔ wura, nti wogye di sɛ aha saa adeɛ bi bɛtumi ayɛ adwuma? Of course, ɛbɛtumi ayɛ adwuma. Ɛfiri sɛ yɛn nipa su, yɛbɛtumi asesa. Yɛbɛtumi asesa.
Ɔhu sɛ adeɛ biara no, sɛ yɛamfa nteteɛ ne a. Yɛ a na ɛyɛ den ahaa na yɛgu so a yɛkyerɛkyerɛ no nyinaa no, ɛno na ama seesei mo mo TV station yi abɛyɛ nwanwasoɔ sononko because moanya aboterɛ anya air time sɛ mo deɛ wei ara na mode bɛkyerɛkyerɛ enti no ɛyɛ pass, moayɛ adeɛ. Ɛsɛ sɛ berɛ bi du na aban no bɛsɔ mo asene a, ɔmmra na ɔmmɛsɔ mo asene because ɛnyɛ mmerɛ saa. Enti sɛnea midii kan kaeɛ no, saa footbridge no, ɛsɛ sɛ baabi a ɛwɔ biara no, sɛ ɛyɛ forty metres distance baabi a wowɔ, sɛ ɛyɛ sixty, sɛ ɛyɛ hundred, ɛsɛ sɛ wokɔ.
Ɛsɛ sɛ wokɔ, ɛsɛ sɛ wokɔ na wokɔfa hɔ. Wohu sɛ ɔman Ghana yɛ haw a yɛwɔ ne sɛ akɔyɛ te sɛ obi a wadua nkurumafuo na obi adua ebi a aborɔbɛ anaasɛ ebi a ɛɛ mako. Deɛ ne nkuruma wɔ akyire no, ɔdu deɛ ne mako wɔ kan no a, ɔpɛ sɛ ɔtiatia wɔ hɔ ntɛntɛntɛntɛm na ɔkɔduru n'afuom. But ɔdu ne deɛ no deɛ a, ɔpɛ sɛ ɔyi ne nan mmaako mmaako. Adɛn ntia? Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔntia nnɔbaeɛ no so.
Saa na ɔman yi ayɛ.
Yɛsee saa adeɛ wei yɛayɛ, yɛakɔ ka, ɛhɔ na nnipa atwa kwan. Wɔse wonkɔfa hɔ. Wokɔfa kaa kwan no na kaa bɔ wo a, wopɛ sɛ aban no mmɛka bi ma wo anaa insurance foɔ mmɛka bi ma wo.
Last week na mewɔ tech, megyina tech hɔ, me parke na maame nom bɛyɛ three bi na wɔn rebɛkorɔ so, wɔn asi wɔ wo traffic light bi wɔ akyiri, ɛmu no wa paa, ɛboro bɛyɛ two hundred metres. Ɛna kar bi si wɔn na wɔn renante ara bɛkorɔ so. Wohu sɛ ɔyɛ dadeɛ bi ate mu. Mebisa wɔn sɛ adɛn nti na wɔmfa wɔn ka kyerɛ sɛ wofra wɔn kotodwe ne wɔn sisi, wofra yɛ a na wo sisi yɛ wo ya ne ade no ɛwa. Deɛ woka yi ma mahu sɛ ɛyɛ adeɛ a na yɛamfa antete yɛn. Ɛyɛ new technology a yɛde aba yɛn system no mu nti no, ayɛ sɛ ne use no yɛ adeɛ a ɛhia education te sɛ deɛ yɛyɛ yi. Me nua, wotie?
Wɔse sɛ yɛredane aboa a, wɔadane bi a. Wɔdane bi a wɔba abɛkyɛ wo ayɛ. Of course, yes.
Enti no, nnoɔma taa wɔ te sɛ bi a ɛwa ne ade no, ɛsɛ sɛ yɛyi firi mu, na atete yɛadwene no, yɛsesa no. Ɔhunu? Yɛsesa no. Enti seesei yɛabɛnya ɛno, yɛakyerɛ sɛ yɛmforo.
Deɛ ɛretɔ soɔ, wobɛduru baabi no, na ebi a wobɛhunu sɛ, ɛɛm, lollipop stand wɔ hɔnom, yɛde adeɛ asisi mu te sɛ bat, na yɛatwerɛ so stop ɛno no wofa a na de kyerɛ kwan no sei a cars ɛɛba nyinaa bɛgyina wotwa mu wie a na wode akɔ akɔhyɛ ɛɛm ɛ ɛ deɛ ɛtoa soɔ no. Mebakyɛw adeɛ bi no a ayɛ te sɛ deɛ yɛde bɔ tiiti no Ahaa wode na yɛatwerɛ so stop stop nti wokɔduru baabi a ɛbi si a woyi firi ne case no mu a, eh, na wode akyerɛ kwan no sɛ wo pɔnte ne sei. Hwehwɛ ba tɔɔtɔ bo ase.
Hwan na yɛkɔtoto saa adeɛ no bi si hɔ a, hwan na ɔnyi? Ɛyɛ me a mekorɔ so kwan no? Wo a wokorɔ so kwan no na ɛsɛ sɛ woyi. Mo, mo. Because baabi a yɛprovide saa adeɛ no biara deɛ, obiara nnyina hɔ. Ɛna ɛnɔpa ho a, yɛwɔ traffic warders. Mepa kyɛw o, ɛno no wokorɔ so wie a, eh, nnawɛfoɔ pɛ sɛ wɔhu.

Anaasɛ wobedu baabi a obi gyina na wahyɛ bi a sɛ ɛyɛ police officer sɛ ɛyɛ hwan, okuta flag, wuhu sɛ wɔma so de rekyerɛ kaa red a kaa nnyina, green na nipa ntwam. Wubetumi approach no, wokɔ ne nkyɛn a na ɛhɔ so wayɛ dɛn? Na wakɔ akotwam. Na me nua, ade a ehu paa ne sɛ ɛkwan, yetwam, yɛkɔ so, yetwa kwan no, but about Eighty five percent of nnipa deɛ ɔmo yɛ ne sɛ ɛkwan no ɔmo nante mu, Daigo no ɔmo ɔmo kɔ ne sei. Enti sɛ wopɛ sɛ deɛ meeka yi wohu no yie paa a, ɛyɛ trunk road no kwan a car ɛkɔ ɛba na ɛnyɛ dual carriage no, wo deɛ wo gyina hɔ na wopɛ sɛ otwa mu a na wokɔ direct a kan steps a wobɛtuo na ade akɔ so awie wo kan, wo wie a na wasan akyea wo ho Wo nfa baabi a afa no ara na wakɔ no that day na nsa na nso na wakan wo bɛ hu sɛ wo bɛ nya aha no number dodo sɛ ha wo bɛ nya eight a wo bɛ sɛ ha wo bɛ nya eleven me me sɛ sɛ me kɔ direct a me kan a me nya eight kwan bi wɔ hɔ a steps no me tu eight na ma kɔrɔ so awi but sɛ me kyia me ho so a ebi wɔ hɔ a me count eleven bi a twelve bi a thirteen eti yɛn hwɛ sɛ kaa bi ba wa hu sɛ obi twa kwan no. But kwan no woatwam ɛnyɛ drivers no so ɔmo ba no hu wo koraa na instead sɛ obetia break no na abɛn na wɔɔkɔ ebi wɔ hɔ a hwɛ nti w'ani bɛba ɔmo soɔ no aka kakraa bi koraa na wakɔ so kɔ n'anim na car no abɔ na car no abɔ nti yɛn hwehwɛ mu a yɛsan yɛɛyɛ a yɛde hunu sɛ nnipa a car bɔ wɔn no dodoɔ no ara nso firi wɔn a kwan no ɔnnyina hɔ attention. ntwam no na no. Na kyerɛ sɛ, wo wura keke wo pɛ sɛ wo kyerɛ sɛ nnipa dodoɔ no a kaa bɔɔ no sɛ yɛ bɛfa ɔha mu nkyekyɛmu a na ne sɛ sɛ yɛ aduosia a ɛyɛ ɔha mu nkyekyɛmu aduosia yɛ nkɔfoɔ a ɛwɔ hɔ kaa sɛ wɔn wɔ yadeɛ wei sɛ wɔn nante mu sei na wɔn nante mu sei ɛnyɛ saa na apɛ sɛ ɔkyerɛ nti ɛwɔ sɛ wo nante mu sei ɛnsɛ sɛ wo nante ɛkɔ ne sei mo. Sɛdeɛ yɛ mfoni no ɛbɛ yi akyerɛ no saa pɛpɛɛpɛ na wɔn bɛ hu.
Enti saa nneɛma wei mu nyinaa no yɛgu so a yɛrekyerɛkyerɛ. Enti yɛhyɛ aseɛ firi mmɔfra no schools no a wɔrepeke no ara no wɔbɛnyini no na wɔabɛhunu. Na anigyesɛm korɔ a ɛwɔ mu ne sɛ ɛɛm yɛkɔ school wei ne yɛakɔ school wei ne yɛakɔ school wei berɛ bi du a yɛse inter school quiz. Oh twɛn!
Kyerɛ sɛ, ɛ, Olympiadsfoɔ kɔ schools mu kɔkyerɛkyerɛ road safety a yɛreka ho asɛm wɔ ha yi. Deɛ yɛreyɛ Ɛnyɛ yi, sɛ nka ɛyɛ papa.
deɛ yɛyɛ yi, adwuma pa ara ne sɛ yɛkɔ schools kɔkyerɛkyerɛ, na yɛakyerɛkyerɛ wɔn awie no, na yɛakɔyɛ sɔ w'adwene hwɛ. Oh, ɛ, Na yɛ yɛ, quiz.
yɛ na anigye. Oh, ɛfa road safety ho. Road safety nkutoo, anigye. Oh, come on. Enti ama me ne mo rekasa yi, yɛwɔ fan clubs ahoroɔ wɔ schools a. Wɔn deɛ wɔn deɛ ara ne sɛ road safety na wɔn nso ɛka ho asɛm. Ɔho nti no yɛpɛ sɛ nka by the year twenty twenty five no na nka yɛtumi a reduce knock downs. Okay.
Titiriw paa knock downs wɔn a car bɔ wɔn no na nka yɛtumi a reduce about fifty percent. Hu.
Na sɛ wohwɛ a, wohu sɛ, ɛɛ, sɛbe Bible koraa ka sɛ, ɛɛ, wokyerɛ abɔfra kwan pa a ɔmfa so. Ɔse, Kyerɛ abɔfra kwan pa a ɔmfa so, onyina, omfiri ho, omfiri ho. Enti no, sɛ yɛtete mmɔfra no wɔ ahyɛaseɛ yi a, ɛbɛboa. Wohu sɛ me reka biribi seesei a sɛ, ɛɛ. Ita kyɛ bi na yɛfa soro no, yɛamfa ntete yɛbɛto yɛn kwan mu nti no, yɛn nsu ano yɛ den. Sɛnea wotu kwan kɔ aburokyire no ne amanaman a wɔakɔ wɔn anim no a, nneɛma sɛɛ no nyinaa, yɛde atete wɔn wɔ bea a ɛwɔ no no anaa yɛde atete no nti wɔnante so anaa wɔmfa saa kwan no so a, ɛnyɛ ade a ɛyɛ ne de because wɔwɔ car no ɛkɔ speed ahanso ɛde ɛkɔ speed no ne ade, yɛntete yɛn nti no. Baabi a na obi rekɔ so kwae, highway a na wɔkɔ so fi da ɛ, kwan a ɛyɛ ketekete a na wɔkɔ so di ɛ, baabi a na wɔn ho te. Maame ka sɛ menkyerɛ ho. Yɛkɔɔ sukuu bi kɔyɛɛ saa education no. Na abɔfra ketewa, ɔne ɔmaame, na wɔretwa kwan mu. Ɔse, Krofo. Na wɔn duu hɔ nom no, Noa sɔɔ Maame no nsa dendenden, na ɔno na ɔhuu sɛ robot no, yɛakyerɛ wɔn, robot red no asɔ. Ɔno na Maame no sɛ, Menkɔ? Ɔse, Dabi, dabi mama o! Ɛna ɔse, Adɛn? Kaa bie ma yɛnkɔ? Ɔse, Dabi. Road safety foɔ no baa no, wɔn se sɛ red no sɔ a, ma yɛntwam, green no sɔ a, ne yɛhwɛ na kaa bie ma yɛn ne yɛtwam. Maame no se, Kaa bie ma? Ɔse, Dabi mama. Ɔtwɛn na ɔyere ɔmaame no, na maame no nyaa aboterɛ maa no. Enti green no suaeɛ no na ɔsɛ ha mama car biaa mma enti yɛnkɔ. Akwadaa ketewa. Enti maame no so ɔdwene ho aa nti maame no yɛkɔ asɔre bi ne yɛyɛ education ne yɛpameɛ no na maame no baa me nkyɛn sɛ owura meda mo ase ne a mokɔ school na mese aane na ɔse ɛneɛ me ba Sei ne sei ɛna ɔkae nam se very good ose nkwadaa no so koraa no wokyerɛ wɔn adeɛ a wɔn de kɔ o. Wɔn de kɔ kɛse koraa ɛkyɛn mpanyinfoɔ ɛkyɛn mpanyinfoɔ deɛ seisei yɛ yɛ adwendwene ne yɛ yɛ yɛ yɛ na sɛ wokɔ ne nkyɛn kɔkyerɛ no koraa no a na ɔyɛ yi enti deɛ meka nyinaa ne sɛ road safety ɛyɛ me ɛna wo.